Naende ng'a ogotebia ng'a ekemoni kegotwa kerokio ngeteti mabere. Ngaki nere nonya naye na engaki nere okoigwa ng'aki rero yaya bamonto oo ebinto ebi biasarekire. Eeh. Gose mwanyabanto onde baminto nigo tokoburaka mboro lakini no mwanyabanto onde. Eeh. Korwa maega amo twakaumerania nabo tware kogenda emechie twaragera, twarwa ororo batogutera chisani chiria chia eprastiki bagatoereire, barora ng'a nsa chinde oborwaire obo nabo borambokire goetera esani eye. Lakini egento ndasemie omorigereria bo ase engaki eye ya bono iga, monto takorigereria nonya na eyanga yane nobeka, tekoreta virusi. Efa ere orori namanyinga gete tokorusigwa ase omokia, aywo agotoma kisumu achie gosoma ng'aki kobisia obwate omobere ching'ana. Ee gose nchireduceti gose chimentete. Bono nabo omonto akoba omonyerere tabwati, nabo onde buya iga buna ande iga lakini nimbwate. Topimere amaiso korokwo tiga totige, tiga omonto oirwe nyagitari onye norengwa, ntobwate fees chiroom, ntobwate rero ebinto noe no no ebiokopima noe naye omonyene ore epime, Nabo okogora oende bw'epima agwo ekomonyora notoe gotoka abanto bagopima. Igo nesogetie ase engencho y'ekero nachete korigereria, ekero obwate silence eye okirete aye bweka, gento eke igo ogokwa aye bweka kemumi. Nkarora ng'a ekero osogetie amang'ana aya, nabo okoba supported nonde, naende gose kwaba supported nonye ne chinkwana na abanto bande, naende gose omonto onde omanyete bong'aini bonde, nabo agokoira gochia ande ng'aki inchuo oegeke gochia okonya kere gochia.
Omonto nare goteba ng'a nabo okorara nomonto obwate ebirusi, tobinyora. Eki nekeene. Nabo eye nabo ekonyarekana, rero twatwarire amariogo naro ororo, omonto ore positive nabo okomenya na omonto ore negative. Ntobwate eriogo rikorokwa PrEP, omonto oyo ore negative akonywa, oyo ore positive nere nkonywa are echiaye. Gwaeria abwo nabo mokoba sexually super without a condom.
Mwanche omorigereria Gusii Voice, naende ngogwakera mbuya ase ogochora gotorigereria chinse echi iga chia bono iga. Depending on the time you're watching my story, good morning, good afternoon, good evening. Abanto baromanyete bakorigereria omogano oyo iga maybe mogaso, mbare bakorigereria marogoba, mbare bakorigereria mambia. Bono depending on the time frame okorigereria omogano oyo iga, how are you? Have you subscribed to our channel? By the way, if you have not subscribed,

Nabo okomanya ase aya iga. Ufanisi sky manga gaiga I'm just close nase ayio no nde maiga ase Kemira ward eye gotoka ime ya Kitutu Masaba ime ye county ya Nyamira. Rero ninde no mosubati oyomo oyio ngochia koa ribaga a introduce aria bieka amarita ngaki akorokwa oyio obeire gakomenya ne virusi bia AIDS for over 20 years just imagine. She's been HIV positive for 20 years naende ase abaibeti naende ndare ready gokwana estory yaye go create awareness ase abanto ng'a nabo okomenya na oborwaire obo iga ase amatuko amange ekero obwati amasharti naboigo ekero gwancheranete ng'a oborwaire obo mboro abanto abange babeire batari koba open to this kind of scenario gose situation. Abande bakwa mapema ase eng'encho ya depression. Riria nonya tore na nyanchama oyio ogochia gokwana amarieta aye boronge ase enchera y'oboikeranu, ng'aki amenyire noborwaire obo iga ase engaki eye yonsi pi naboigo ng'aki obogima bwaye bwabeire bokoba. Omwaka oye nigo asirete omwaka o two thousand and five, akamotigera abana batato, bono iga abwate abana Sita, ng'aki amentete abana batato barabwo ng'aki e condition yabere iga nabo tore iga iga bwoye. Karibu sana Nyanchama. Mbuya ore? Mbuya mono.
Nabo introducerwe Nyanchama lakini ba- ba- abanto mpaka niyo introduce aye bika manye ng'aki ekorokwa. Ase amarieta nkorukupiria Nyanchama George, aiga ase ekenyoro ki'amasukani.

Twabeire tokobanga amatuko amange ntokore omogano, rakini chingaki nchirancha kube, nabo eranyarekane ng'a amatuko aria Nyasae anchete twomera nendeo.
Emibango ya Nyasae toikoyemanya, naende ere onye Nyasae abangete ng'a rero rituko eri riareo, nabo toromera na rituko eri chitariki echi iga Nyasae nari abangete. Piria inkasa ino ng'ai? Nkasa ite ere tombe ogenda esukuru ambwane nkasa ite inde omwana omonika natuti kiriama. Nigo asogete gocha ase enke? Ee iga anywomire na omouga akokorokwa George Omayo. Oteba ng'a obogima bwao obogima bwao bwa enyomo goikera bono ee? Korwa seito nabo obogima bwarenge obuya Yaikire gati kabere tokagenda Nairobi tokabunana na omogaka oyo tokanywa amana, bono ekero twanywa amana, igaika ntamenyeti matuko mange, nabete married the year two thousand gochia omweri o December, na omogaka nere agakwa two thousand and four lakini akaenigwa two thousand and five rende. December. Bono korwa challenges chiachagete gocha ekero omwaka oyo akwete, neglection nero ororo ekero omosacha agokwereire efamiri ngogwatana nere enchera gete, yaani bakorora ng'a etogwenereti ase efamiri yabo ase eng'encho tori manyinga ase obo. Obogima bokaratwara challenges sana, bakancha egete ase nkang'anya naende nkairana, bono korwa erio ngachia gopimwa nkararwara sana, Naenda nyagitari nairana naenda nyagitari nairana, bono omwari ngacha gokorera Kisii General Hospital, for that time naria yarenge korokwa General Hospital, ekero nairwe General Hospital amagoro iga abimbete sana for that time, ekero amagoro aye abimbete abana ba ecollege abake mchisi buna gotara bare as for. Kwenda eria yabo bagokora, attachment eria yabo bagokora, bakona kombata amagoro aya. Ekero bakona kombata amagoro aya, bakona gokwana bare egesongo kiabo. Bono mbamaete gose nkoigwa nde egesongo. Ekero bakona gokwana, nkona koboria bare omwalimu obo ng'a teacher does it mean that swelling of legs it is the attack of HIV AIDS? Egento ekio kegankuna sana. Korwa mapema naigwete ng'a omogaka oyo onde nabwate omokungu, omokungu oyo ochire soa obokure orenge omorusia. Egento ekio kegankuna nkarora ng'a. Nimbwenerete gopimwa manye ng'a ng'ai mberete. Ecousin yane narenge omonyagitari, ngacha nkamoeresa ng'a monto yaye aigure abana b'esukuru bakwana. Agantebia yaya, eki nkegochanda, abana b'esukuru bakobori kende gionsi. Lakini bado egento eke geganchanda enkoro yane sana. Ekero egento eke giachanda enkoro yane sana, nkarora cousin yane omonyagitari ase namenyete nkarora tambegeti buya nere. Ngacha ngacha bono egega manga, nkaenda manga hospital. Edispensa yange bono nigo ere level four, ekero nagenda Manga hospital, ngaika ororo ngapimwa emiaka etano ekorokwa Proffesor Onyari, ekero ampima agantebia omwana omong'ina nigo orwarete, nkamboria ing'aki bono, bono for that time obongo konya tindamanya seminars kende tindairwa ande manye ng'a omonto ngomenya ore, bono nkamoboria ing'aki bono ngochaka konywa amariogo aya lakini. Agantebia, Yaya, nocha obe cancelled buna okuyanywa. Akana goncancong'ora ng'ora, akana kong'a magoro amo riogo ria ewiki, ewiki, ewiki, ewiki, mpaka ngacha konara. Engaki eyio ntwabote omogaka getore korokwa Mathew, orenge kwene kare chia abanto ba HIV AIDS sana. Agachaka ang'ira esemina entang'ani Kisumu. Ekero ang'ira esemina entang'ani Kisumu, nkarora bono nainche yaya rirorio ndochete inche bwe iga nkarwarete abanto nabange kweri. Kisumu nkanyora abanto mberuete abanto bare buya, inche ngateba yaya I will make an example buna keri kere Kisumu aria na inche ntebe ng'aki I am out of stigma, bono onye HIV AIDS nimbwate, tiga menye obogima buna botakeire, korwa erio nabo onye controllete naende nabo ng'endete komenya buya, na Nyasae nanchirente obogima obo tomenyete ase eng'encho nere ogotwaa embayo tokoeana. Naende obware obo nere togoteba ng'a mbuya mono. Ng'ai kwarosete ebirusi ebiya?
Ebirusi inche bono ndateba ng'a nomogaka obwate ase eng'encho nabwate omokungu akaenda agakwa. Eh. Nabo gwachete konyora e- Eh, history.
ehistory. Eh.
Nkwamomaete nyuma otaracha? Yaya.
Mm. Neri twaumeranete narobirenete tokamanyana rende enyuoma ekaba. Naende tagotebetie?
Abana aba babere abatang'ani, kera takoereti barabwo ng'a econdition yabo ya afya ng'aki ere. Tiari negative bonsi.
Eh. Igo achete gokwa after mwanyorire abana aba. Mm.
Nabo biarenge oo lakini, rende that immunity yane, yaani yarenge igoro mono ne eyaye buna ndatebe bono, bono virusi ebi biaye mbiachete kombwata mapema. Eh. Ah, bono nyanchama, nde gokwerania magega ake, erio tochake step by step. Mm. Ah, mwaka oyo akonyomete omwaka o 2000 Mm. mokamenya nere mpaka 2004 Mm. agacha gosira Mm. omwaka oyo 2004 abana barenge mwabwate
Babere twabate.
abana babere aye nkwabwate abang'ao gose abo babere nabo mwabwate Nabo nere. twabwate nere. Inki kiagerete agacha koenigwa 2005? Korwa 2004 mpaka 2005 emetinyi eye iga yonsi ng'ai? Inki kiarenge? 2004 igasirete December ya 22 gaka egacha koenigwa January 22 ase eng'encho gakwerete Gilgil. Momura omwabo narenge orenge Gilgil nere omoerio tagacha koenigwa agakwerwa bono ase emeroberi eria katikati ya emeroberi eria ekaira chingaki ekagera agacha gotindekwa January.
Otindekire omogaka ogo oyanirigwe, mochandoki kwaumerete iga gwateba ng'a efamiri nko niki negete ere omonto. Aba mbarabwo bare gokorwania engaki eye igaa naende nki bare gokobunia? Bamura abamura b'omosacha baimoketie bakareba bono nigo epari ya permit bakaira. Bakachia ase chingori bakaria. Bono omonto tari okoreka obo ore, ase engencho tobwati ase eyende yonsi. Bono timaeti ng'a abarochi bakong'a chibesa ng'a nintame timaeti konya chibesa nchire basangereti ng'a bang'agachire enyomba for that time lakini mbagacheti nyomba eyio rende momura abwo bagachitumeka buna ebirengererio biabo biarenge chikaera. Igo nkwabwate nyomba. Yaya enyomba nabwate enke yarengire igoro abwo, lakini rende egachi ekagwa ase omosacha atindigeti rende. Mpaka buna bono nachete koagacherwa eyio. Inki giagotamete gochia seino?
Egento giantamete gochia seita ebi- eseita ebitina biabete bire igoro, bono nkarora ng'a ase eng'encho ebitina ebi biabere bire igoro biokona kominyokani boire boire na abanto aba baminto, tiang'endeka ntimoke nywa omonwe nang'ao, lakini rende naende nkenyora ng'a ekero kwarutire mm. Mara abamosacha toiko- toikonyuoma, ekagera naende ngachia koirana bono gocha. Gwaikire manga, kwabeire gokorwara, rende kwaigure amang'ana ay'ebisongo bia aba- abanafunsi ba Keamtis, gwapimirwe na professor. Ah, ekero agotebia ng'a norwarete, naro agokorete counselling ya kare akamanya gogotebia gose agoteete tu straight. Yaya, nakorete counselling, akaminyocha kong'eresa ng'a. Yaya nonya nigo okoranyora korwarete ng'a tirende ogokora omong'ina. Nkamotebia yaya inche rende teiyo rende amariogo oko aroro intwe okwo nakonywa rende tosukerie amatuko. Naende akanyora bado onde igoro, ekagera akang'a amari agantebia ogocha gocha naende rituko ring'ao. Ekero nachete gosikia advice ase abanto bakorakora nyagetari abwo, bagantebia toigoteba igo. Nigo okomotebia, Yaya, rende Nyasae kare ororo, nabo tokona gosukeria amatuko, ekero torende abana, rende bono rero enkio ne enkirianda getari goita, totarakure rende torasukerie amatuko.
Bono gwatebirie ko gwachire Kisumu kwanyorire esemina koiranire, ah, erio ekero oiranete igo okonyora gwanchiranire ng'a bono inche na omonto ore evictim naende naamweire komenya obogima obo. Ee, abwo konya nanchiranire ekagera nkabaa. Ndikuruta ching'ende chi'emenwa eyio, ekiagera ninche gosomia abanto bande. Alright, erio abana mbabere obwate n'omogaka oo. Ng'aki bono ogotwara rende abana sita bono, ng'ai gwacha korusia aba bane? Naigete obogima obo bokandosia, nkarora obogima bw'okomenya nchibweka bwandosirie, ekiagera ase nachete gochia ime komoondora igoro. Nabwate Manfred tukanyora omwana nere naende egatoka for that time omobere one nobere omonene natakeire gotwara obese onya tari akang'a advice rende ng'a yaya bono etakeire onyore omwana rende egere obese eye ekore ki epungue ekero naika nanyora eka nkarwara sana engaki eyio.

Korwa 2005 mpaka 2012 ne man friend yao aba bande bado nomogaka oyio oyomo ng'aki yarenge rahisi aye kogenderera ne relationship nomogaka oyo efamily inche yago accepted in that kind of way?
Yaa ase omosacha oyo nere nabwate nere nare kwende, nabwate Theophilus. Enki iga nchanchereranete ng'a bono mente abana bande korwa isiko, mbapingete amang'ana y'ebinyoro, ng'a one omokungu oyo iga, ng'aki are iga. Omonto tari ore gopinga ase engencho baana abwo korwa inche omosacha agakwete, nanya korora monto bw'efamiri eye, Gakondetera nonya esabuni y'ekebande, gose nonya ekebiriti nakio egakigia chiasu chinke. Korwa omosacha agakwete, inche ng'ang'anete nabana abwo mpaka buna twaikire iga. Omongwana oyo iga gwacha konyora nere abana, agreement yago nere ng'aki yarenge? Enge agreement yane ng'a toikie abana baria etarget eria ntagete, alafu rende ase tokonyara gokonyana tokonyane. Igo kwaigwananete nere ng'a inche na omokungu onde bwo- bwo- bwane? Ee, Ere nabwate bwoye? ee nere nabwate bwoye.
Enkeyio ende intwe ntobwati bokong'u nero, nonye na omong'ina oyio nabo agoika gaiga onkwane, nonye na chilambe nkobanga naye ndo.
Erio okogenda ororo nere nkwamaete status yaye? Status nachimanyete mapema eh, before totarachaka friendship. Status nachimanyete ase eng'encho twagachire eclinic ekemo. Omwaumera na ase eclinic?
Eeh. Okay. Naki ecommunity yakoirete after bono kwanyorire abana korwa isiko after omwaka kogasirire naende bamaete ng'a nobwate ebirusi? Origin oho omwero njabete njatwarete omochando lakini ecommunity ero abanto mbansapoteti omonto nabo okonyora omonto agosapotin'endagera Omonto ogosupport nonya ne enkwano, nonya health tokia abanto mbare bandeterete ekagera ng'a nainche ngacha gotaboka, ngacha koimokerera igoro buna naimokire iga. Mbaye bare goteba ng'a omong'ina oyo kwabeire bobe ng'aki okomenta abana omogaka osirire. Chinkwana ngokwanwa chiare, lakini at long last nonya bare gokwana, abwo bare gokwana naende mbare gosupport kende. Abanto bare gosupport mbaria barenge innocent naende batari gokwana. nabo bare gonsupport mono. Mm.
Abana bago mbamaete econdition yao. Abana bane mbamaete bonsi. Mm. Eh, naende nimbaripoteti, buna bono abana aba banene bonsi mbamaete nonya naba abake, nabo okoigwa ng'a mama eriogo kwanyure nabo okonyora ng'a amache aya, eh, mbamaete. Twange eprocess ng'aki egochia yaba, medically ng'aki mwatebetwe ng'aki mwa ng'aki ekonyarekana egento eke kebe ase omonto otamanyeti, ore isiko iga iga maybe obwate ebirengereri nabo okonyora nare obwate ebirusi tabwati nonya omwana. Arengeretie ng'a bono inche obogima bwane naboboererete iga. Kara twange process eye.
Egento nacha gosoma gati kabere iga iga ng'a notware ebirusi richiko ndiro rikorenda omwana abe negative ase enchera endonge. Egento egetang'ani ndatebe abang'ina baminto ekero kwabeire morito igo otakire kogenda nyagetari kwarengwa chinsemo chionsi egere kwamanywa ng'a nobwate ebirusi ebi. Gokonyorwa nobwate ebirusi ebi, kwaegwa amachiko ng'aki ogochia korenda omwana oyio ogochia konyora, naende before otaranyore omwana oyio ase emetenyi ya ekianda, enchera y'amariogo naro okoegwa egere atunse omwana oria karenda, tagochia gotwara ebirusi ebi. Na ekero omwana oyio ogochia komonyora. Netakeire omonyorere ase nyagitari, naende omonyagitari karigereiri egetabu keria kiao amaete ng'a nore positive, eriogo ndire agokobeta, egere nonye ndire in labour for many hours, teigochi koonchora omwana oria gose abe ne abe positive. Nabo ekonyarekana abana abange, at part nabo omwana akonya akoba positive. Ase eng'encho omong'ina akobina ase chinsa chinyinge, naende omwana oria obuya aruke are esiri, obwatiranigwe na amanyinga aria buna bono abang'ina nka aya aria nkorora, abang'ina mbamaete nonya ngira obosio nkobekwere. Mong'ina tamaeti ng'a omonto oyo ng'aki are, ere na okoboko korumba rioka. Eki naki ndatebe ng'a netakeire omwana oria oirwa, omokungu oyo oenda, oegwa amariogo akomorenda. arenda nomwana buna bono ekero kwanyorire ng'a nore positive am- chintetera nchire okoegwa kwana konywa egere chiasuiye omwana egere nchigochi kobwata omwana ase ri- rira aria ase akare ase enyongo eria yaye na bono ekero kwanyorire omwana oyo iga richiko ndire okoegwa aye omonyene gwachora ng'a onye gotagete kogonkia omwana oyo. okomogonkia emeti eyi sita, na amariogo aria aye nkomoore, eriogo ndire okoa omwana ne efirabini yaye nere okomoa agasirabu karia, naende buna omwana agure inse iga, agasirabu nkare okomoa, egere gasirie obochafu boria onye saa zingine orie binto binde ebichafu biasirie, egere omwana oria okina kare are healthy naende are negative. Ekero ekonyorekana ng'a omwana nkoba are positive. Intwe abaibori togokontamineti omwana oyo omonyene Jakobo bositibu ase engencho yogotabwata amachiko aria atakeire, ase engencho nabo okonyora ng'a okaniri ng'a goikera chitariki echio otakeri gotoka Nyagetari, chitariki echio nario okareka. Chitariki echi riria enda yachakire okobina, ribaga obwenerete kogenda Nyagetari, nario oikaransete bwoo, oganyete abang'ina bache buna kogokuna kuna. Eyio yagera yakontamineti abanto abange, Naende yagera abana batware ebirusi abange, naki gekogera omwana akobiarwe nebirusi ase eng'encho inche ndatebe ng'a it is carelessness ya omoibori ekero omwana akobiarwa nebirusi komaete status chiago ng'aki ore. Igo obwenerete koba very careful egere omwana oyio ase eng'encho are innocent ere tamaeti kende, oramorende ase enchera eria yaye etakeire. Na abande mbare batari kogania ng'a abanto bamanye ng'a nkonywa bare eriogo, gose saa zingine omonto okontaminetie omwana oyo goetera ng'a. Abanto bande nigo bori bare ng'aki omwana atagete gonkera, ng'aki okoa omwana endagera, nini. Bono yagora omonto ng'a ochake koa omwana endagera ase amatuko aria ataraika, ochaka gotigera omonto omwana ase emetienyi eria etatakeiri, netakeire omokungu korenda omwana oyo namachiko, goika obogorie omwana oyo ase emetienyi sita boronge, omorende boronge, na komogonki boronge, namachiko aria atakeire, neriogo riaye omoe buya. Egera omwana oyo tochi komochanda, egera achie gotwara ebirusia ebi atamaete ng'a ebiaruete. Eri nari richiko nabwatetie, ekagera abana abwo bane bonsi bakaba negative, naende I praise God ase okong'a chinguru na afya ere engiya, gekogera kobarenda inche bweka tinare konyara, it is through God's will and God's power. Timoete monto naro ere otamaete ng'a amariogo aye iga ng'aki akonywegwa, ng'aki orature ase igoro y'okonywa. By the way naende ekero ekero oko abanto abange mbare bagoteba ng'a amariogo aya nabo okotuma eh, otakeire onywe onye saa mbiri saa mbiri ng'ai agotoka akoone gware twange eprocess eye y'amariogo. Eprocess y'amariogo ndatebe ng'a, amariogo ekobwati buna otagete koyanaria, nabo orayanarie mambia. Lakini chinsa chiria onye nsa mbiri nsa mbiri, naende onye kere ng'a nsa nsa mocha nsa mocha. Ekero okorigia amariogo aya ekero okoyanywa chinsa chitareng'anaini, ngotwara are omochando, nabo okonyora omobere ochakire nonye naye ogoekuya, yaani nabwate chireaction gete ekero ogotumani chinsa, tatakeria atumani chinsa, iga atakire chinsa chiria exactly riria ebirusi ebi bibogete, bianyora eriogo riria biakira, gekogera ekero biabokire nonye eriogo riria bono rikoba bosa, ase eng'encho niriria rigochia kobikera. Ne process ya okonywa amariogo goika omonto anywe amariogo aye aye boronge buna atakeire tari okonywa rero gwacha konywa mambia ende gwataboka kwanywa nonye saa sita otataeti rita takeire konywa saa sita eywo chinsa onywe saa mbiri ya mambia naende saa mbiri ya mambia buna bono inche ndekwanire inche omonyene inche eriogo riane naroche ng'a ase eng'encho ekemambia nabo oranyore nasokire gochia ande iga ebibarua nkoragenda tore Omonto nabo oranyare goasoa keria egebarua ekio kwebire tochieti konywa riogo eri, inche nkarora ng'a eriane nkorirania botuko, nkayerirania botuko nkonywa botuko saa mbiri, naende mpaka botuko saa mbiri. Na nkobwatia ere, amanyinga ya omonto buna are, omonto naro okonywa entetera eyemo, nigo bono eyemo nkonywa, ase eng'encho efairi ororo riane mbuya egosoma. Abande mbare bakonyuma aambi namarogoba ase engencho y'amanyinga abo, yaani nare ense enchera gete nkororekana copies nchire chikororekana ase omonto, we oigo okoegwa koreng'ana buna amanyinga agoteba.
Gwatumekire erieta rikorokwa evairo road, eki nki?
Efairo road namanyinga gete tokorusigwa ase omokia. Ayio agotwa mokisumu achie gosoma ng'aki kobisi obwate omobere ching'ana ee gose nchireduceti gose chimentete. Kwaratarire ekenyoro ekero gwantebirie ng'a bono you are a champion naende ogo champion awareness amang'ana aye iga y'ebirusi ase ekenyoro. Kwaranyorire abanto babwate ebirusi ebi iga batatagete komanyekana, babwate estigma batatete konywa amariogo, ng'aki experience kiago kiabeire?
Naranyorire abange mono. Naende buna bono efacility yaito ya kiangoso, ande nainche bagotumeka korigia divoltas echi iga, ase eng'enchoo ya obosemi obo bwane, ngontumeka bare mono, naende narakonyire abange goetera ogwesokia oko kwane nesogeti. Nonya na ekenyoro omanche ngotara ande baka baria bare inse pi, rero bagoteba ng'a abamenyete igoro ya nyancha ime mmh.
Naki eki bono riswali rigocha, nki kiagerete aye obesoke? Igo nesogeti ase eng'encho y'ekero nachete korigereria Ekero obwate silence eyo kire tiraebweka, gento eke igo ogokwaebweka kemumi. Nkarora ng'a ekero osogetie amang'ana aya, nabo okoba supported nonde, naende gose kwaba supported nonye ne chinkwana na abanto bande, naende gose omonto onde omanyete bong'aini bonde, nabo agokoira gochia ande ng'a ki inchuo oegeke gochia ago okonye ekero ogochia ago.
Right, omonto naro ogoteba ng'a nabo okorara na omonto obwate ebirusi tobinyora, eki nekeene? Nabo eye nabo ekonyarekana, rero twatwarire amariogo naro ororo. omonto ore positive nabo okomanya na omonto ore negative. Ntobwate eriogo rikorokwa PrEP, erio okonywa, omonto oyo ore negative akonywa, oyo ore positive nere nkonywa rich aye. Eh, gwaeria abwo nabo mokoba sexually super without a condom. Lakini when using a condom. nabo otaikonywa aye oria ogotumeka prep echi toikonywa eeh. Igo nabo ekonyarekana. Eeh nabo ekonyarekana momanyere omonto oyio amatuko amange sana eeh through amariogo ayio rero.
ARV echi iga ngoki eichire ebirusi ebi iga? Ngoki eichire koreng'ana buna ogochinywa ase chinsa chiria chitakeire lakini naende nkomenta chire ekero ogochitumeka carelessly. Ee, naende gose ekobera ogotumeka sexual partners bare different naende bare victims, naro nko- nkodetermine ere. Okay.
Eratoka nararire nomonto obwate ebirosi Mm. eh, namanyete inche mbuyande Mm. eh, lakini naria raisiri ng'a omonto oyo iga nabibwate gose mambia aye, ng'aki ngokora? Ekero kwariaraisirie onye seventy two hours nchire aera, nigo okoenda nyagitari, eriogo ndire otuko rwa kabeb, orie agwe riria rigoita bono, before seventy two hours, lakini goetania abwo,

Aye ogopimera amaiso korwa gotiga totige, tiga omonto oirwe nyagetari onye norengwa, ntobwate visit room, ntobwate rero ebinto noe noe ne biokopima nonya naye omonyene ore epime, nabo okogora oo ande bwepime aye bweka omonyene otari gotaka abanto bagopima. Riruba ndiacha rigoteba ng'a especially Kisii county, abanto abange bono iga abasaya nigo babwate oborwaire obo iga bwa bwa ukimwi. Inki orakwanere abasaya bakorigereretie bono iga? Advice ki oraruche ase abasae igoro y'amang'ana y'oborwaire obo iga naende nkio buna aye bono kwabeire omonto okorua awareness nki orabatebie? Inche ase abasae igo ndatebe ng'a omosae oratake komenya buya ase obogima obo iga aratige sex eye iga mpaka engaki yaye eike eria etakeire bande ne partner yaye bapimwe naende keranyarekane ng'a tarikonyara gotiga mpaka engaki yaye eike.

Twaikire bobo naende gwatwarigeria gwatetebia ng'a enyomba eye iga abanto bakogacha. Obogima bwao ng'a ki bore, ng'asi ki ogokora. Eh, naende ekero okora ko eke gokwana abarigereri baito na abategereri baito, nki oraganie bagokonye aye? Inche gaki rero tindi gokora kende nonya na okoboko nokoroche, okoboko nacha nkaumia, gokabekwa chichuma, bono nonya na eyanga gosibie, bono buna abache korabara nabo bakorasibie. Ekero bataiyo aye mono nekondo nkorwa, inche nonya mogondo tindi korema, ntarueti ekondo nabo nteneine iga, lakini Nyasaye ere nabwate emeroberi yaye. Bono egento ngochi narakore ne community promoter nde, naende inche ngorarigie defaulters, ekero ngoikia edefault ya Mrs. Nyagitari. ngwaka rende abasekuru kina 150 igo bono etageti yane ekero ngorigia defaulters ayio onye bare ikomi goika ngotaka naira nonya batato nonya mbane egere rende yang'isana ase rituko Defaulters mbari babwate oborwaire lakini ba batateti konywa riogo gose yaani batumire chingaki onye ore gocha chitariki ikomi oikire baga tarehe ishirini taracha tarehe sarasini taracha. Oyio nere nonya nabo tokomorigia. Ekero okotema gokwana barabwo nki egokera bago devote. Yaani abange babo bakorangeresa ng'a omonyiki tari akobaira bobe lakini rende ntwache tokabakwanera rero ndoche abange babo baitaberanire ngocha bare na abanyagitari ntwache tokabakwanera tokabatebia yaya bare devote ase buna mogototema twabarigi ebagoteba mokobara ase igoro lakini rende nabarabwo mbaregesa mbuya bare Rero ndoche ng'a ntobwate defaulters mono. Kwanyorire chinka omogaka are negative, omokungu are positive, gose omokungu are positive, omogaka are negative? Echi nachio ngotiiri nachio tochio ee nimbwate. Abange mbaro okonyora omong'ina are positive, omogaka are negative. Ng'aki ekonyorekana? Cobal discordance. Those cobal discordance nabo ekonyorekana ng'a omogaka oyo are mbuya are, omong'ina nare positive. Nabo omonto nare okoba positive, tari through sexually determiners lakini rende nabo okoba omwana akobiarwa are positive, atamanyeti gose nare positive. Yamanya goikera ochire bwoye, omogaka omonyomire are negative, bagochia konyora omwana banyora ng'a omong'ina amo kwenda aria amatang'ani ama obwanchani boria obotang'ani, omogaka nere nabo akoigwa ng'a kaba omokungu kabeire morito, tiga aramokobere gochia nyagitari aa bararengwe. okorengwa kwanyora ng'a omokungu obeire positive, omogaka obeire negative. Enyomba eyio nabo ekoba egasi enkong'u komenya na abanto aba. Lakini ase rero okomenya nkoro ororo ase eng'encho netakeire mwatumeka obosemi bwa nyagitari, onye tokonyara gotumeka condoms echi nabo ogotumeka prep. Ekero obogima bwagenderera, eyi ase eng'encho tokona gosaria omokungu rero ng'a oyio are positive naende nabo rero naende still naende nabo ogocha konyora naende oyio ore positive naende eh. Alright, ebiombe mbiri bikobakonya eri ko make sure ng'a amang'ana ayekeire ase abanto abange, ecounty government nkobaikera ang'e gose onde bwensi iga konyora more assistance ende yonsi? Na nanya koyenyora nonye. Nonye konyora assistance ende yonsi. Aye. Nabo okonya koiboria ng'a igo omonto nabo ogokumareri, omonto bw'ebirusia agenderere komenya emiaka emenge. Nabo ekonyarekana okumareri ontige, ase eng'encho okwebeka kwane buna nyebegete, saa zingine nonye okorokana okobuna ndorekaine iga, nabo oratebe ng'a saa zingine eyio nenchera yokorigia okoriera. Abanto baratebirie bo ng'a. Korwa omosacha oyo agakwete ng'aki atarakwera korwa omwaka erifu mbiri na tano mpaka sayi, enchera anyerendete, nere eyio eegerete ntarakwa, tinkogani ng'a nintagete eye eye y'obasacha mbatakeirie lakini tinkogani omosacha kera rituko ng'a omong'ao omong'ao omong'ao omong'ao. Ebi nabirobio nkoreta bire changing of sexual partners nkoreta bire discriminations gete ase omobere, yagera ebirusia ebi yamenta, yagera nonye na econdition yago ya obogima bwa ase. Nonya na opportunistic disease ende egocha yaeta asore, yanyora gwakure bwango. Igo by the way ng'a togo judge monto korwa ase okoborigereria ng'a oyo nabwate ebirusi. Yaya, okorigereria kwao nigo okomanya ng'a oyo nabwate ebirusi oyo tabwati, soro ng'a ase omonto oyo abe tested. Eeh.
Monto ore gopimera amaiso. Agopimera amaiso, bono nabo omonto akoba omonyerere tabwati, nabo onde buya iga buna nde iga lakini nimbwate. Goika o test omonto omanye komanya nabwate through amakwende ya nyagitari.
Mwanche morigererie naigwete amang'ana togokwana gana piria. It's a kind of education na interview ase eng'encho rituko riarero toche komanya chifamiri nchire chimenyete na ebirusi naende abande baisokirie abande batari goisokia abande babwate estigma abakorokire chidevolters buna echi buna kwaigure amang'ana a piria akoeresa iga iga. kwanyora ng'a enka yasirire ase eng'encho abanto batari goisokia at least banywe amariogo ase ustaarabu, na ebinto buna ebio. Naende kwaigure ng'a nabo okonyora abana naende babe negative, naende nabo okonyora ng'a nobwate HIV, nobwate epartner, meaning nabo mokogenda konyora abana, erio obogima bwaino bogenderere koba obuya ase ecommunity gose ase obogima obumete ase enka yaino. Bono kware kwaigwa ribaga eri iga. eh, o advice gose ne county government Inki- ekero kwarigereire emechando mo ogoetera kwarora abanto bagoetera ase ase kwabeire kogoeta inki orabatebi barashugurikere ase abanto babwate condition buna eyao ase county government inche ndatebe ng'a gaki eserikari yaito yare gochi korora abanto abange etwamenyete no nebirusi ebi iga na family teiyo rero onye to aye onye omonyene aye tobibwati. Onde naro obibwate omino, naye igo bono ochandegete. Etorigererie inchera ende, ase eng'encho engaki ende mbaswageti ng'a abanto b'ebirusi bakonywe, obokonyi obwo bogaika gati kabere bogasirera ororo. Baigure tosifiles korwa magegere batokonye, batusapotie nonya nembesa ya okonyora nonya nebiashara. Ekero abanto twetenenire, ntona kogania ng'a twana gokonywa korwa chinse chinde. Tinkobati ngabo rigoria rigase abakungu batigirwe abatakanwa. Omokungu naro obwate nia yogochia konyora abana korwa isiko after omwaka oye asirire, lakini abwate estigma eria ng'a what if family erakwane, abande batebe ng'a oyio arabe omonyaka. Ki oratebie abanto igoro ye condition eye? Bono nabo eratoke omogaka okuure gotigira omwana oyomo. Erisia eria erimo nabo ribwate obokong'u sana, ekero obwate erisia erimo naende riatekire, igo bono nabo oborimo obwo bwabo boikeranu bochamburigwe. Inche igo onde advice ng'a nabo okonyora abana baria ekerengo keria okonyara korageria na konyara gosomia ase ebirengererio biaye ekina keria are are enachere, enachere ere bweka omonyene tari monto ogocha konachera ekina arere advice as are many but are decisions for an individual. Ntebe arenge omogaka Yeso. Omogaka nabo akoba Yeso na ebibilia egoteba ng'a omokungu boronge. Nigo okoirana seino onyiomwe. Bono ntoiranetie gwatindekire omosacha oyo. Oroche ng'aki ogocha komenya pira abanto.
Naende amanyinga nabo agoaka igoro.
Nabasacha mbanya gokurimwa bonsi baere, nabakungu mbaye gokwirarimwa bonsi baere. Ng'aki bono togokora rende?
Naende ng'ogotebi ng'a kemoni kegotu kerokio ngeteti mabere.
Igo bakoibisa bobisi ngokora bare. Ngokora bare. Eh, tiga bakore maiso marore mm. emanyekane rika bagokora bobisi. Bona beta kere twesokia ase engencho mm. amayene ngese nomobura kande. Yes. Nande ngaki nere noyo naye ngaki nere konga ki rero yaya bamuntu. Ebinto ebi biasarekire. Ee, gose mwanyabanto onde bambe intwe tobobura aka mboro lakini no mwanyabanto onde. Ee, na okoragera nkorike goetera mwanyabanto nkoragera ore. Na mwanyabanto ekero kwaragire rende goto- gotoumera enyasi gochia moino. Ee rende.
Ekero omogakasirire abanto mbare ekenyoro bagoika bataka gogosoa nyomba, kwanya kobanyora iga ase community eye? Ngocha bare lakini goika otware stand.

Aye bono gokwegwa ogasukari ngete aye okwegwa ogasukari ochi konywa. Tomanya tibirenge rari binde akabwate gochia. Na mambia ende naende onyore onde mong'ao naende ng'aki yaya ng'aki gwatagete. Ng'a egento gete ntaete nkore korwa aa. Aya mentera nigo iga kende gochia abwo iga kamo gatiga koirera abana. Tokamanya tibirenge rari ebi akabwate. Ekero agocha gwesokia ng'a mbirenge rari gete abwate kwararete chibesa chitari nke. Eeh. At the end of the day kumbe egasi ya aa eplan abwate ne. neng'ao. Ee. Togochia gokora korwa ase aya iga omwanchi omorigereri ah, Piria nateba ng'a egasi agokora na okorigia chidi volta at least bamokonye are naye na 150 rituko. Naende nabo ekonyarekana ase enchera eyemo nabo oratake komokonya eh, naende oroche oisokiri ko make awareness ng'a oborwaire obo iga mbore ororo eh, naende nabo bago- bogoita ase omonto otari kobwatia amachiko. Naende nabo bogoita ase omonto otari koesokia aende nyagitari Arwarigwe gose abwati amachiiko y'amariogo, nabo okomosapoti ase enchera eyemo gose eyende, erio obogima bwaye bogenderere. Birianto torue enamba yao y'esimu. Onde oratake gogoconsult, onde aratake gogokonya, onde aratake gogo top up ribesa ende yonsi, obogima bwabo Nyasaye agokonye. Tekoba buya igo? Ee gaki. Mhm. Rora enamba yao y'esimu. Enamba yane y'esimu ere 07 94 280

okoigwa ng'a nonya nokoragera toragera nere, ng'aki orabatebi? Gose kwanya kwaumerana binto binge ebio ase abanto bande gose kwanya gochi stories buna echio. Korwa magega ntwe akaumerania nabo tware kogenda emechie twaragera, twarwa ororo batuguta chisani chiria chia plastic bagatoereire, barora ng'a nsa chinde burere obo nabo orambokere goetera esani eye. Lakini egento ndasemie omorigereri bo ase engaki eye ya bono iga, Monto takorigereria nonya ne eyanga yane nobeka tekoreta virusi. Na enchera eye mokorengereria abanto ng'a evirusi ekero bire ororo ase omonto ng'a mwa ebisi nere ng'a nkorware ore binto ebi mbiri gocha igo. Igo bigocha ase enchera eng'ao koreng'ana buna twaresire korwa maega aa ase sharpens toratumeke naye chirochio tosange within a minute abwo noo nabo biri gocha igo. Lakini mang'ana ande ng'a eyanga na kende. Ebiro ebi mbiri gosoana naigo nonya nendagera na toragera naye esani eyemo mbiri gotambokera goikera abwo. Naende tiga twanche abanto aba baminto barwarete, ase engencho tari gwancha kwabo. Nonya naye omonto bwe esukari nabo okonyora ng'a naye norwarete, naye bado igo nobwate omochando ase engencho bado twensi namariogo tokonywa. Ee ebuya randa medication. Ah, naende nkorengereria ng'a notware ribaga rigocha kong'introduce baria ba- bamenyete especially families, oyo ore positive buna oyonde ore negative, at least totware ribaga tokwane nabarabwo at least nabo batwe experience kiabo. Ee, ninche mbaye omonto oyomo gose babere, Okay.
ekere Abanto abange bamanye awareness. ee, Alright, omonche morigererie Piria oshaire nintwe story yaye. Uh, and by the way, egento ngogosaba aye kwarigereire story ya Piria. She's one courageous woman and obeire very open gochia story, gochia story yaye about awareness y'amang'ana aye iga y'oborwaire bwa HIV, uh, AIDS. By the way, nabo okomosupport ase enchera eyemo gose eyende. You can just help her. Enamba yaye y'esimo nere eyio twabeka iga abwo.

Erio tore enchera ki torakonye abange bare ase ebinyoro, erio banyore enchera Nyasae aragende kobasesenia ase obogima boiga, erio awareness yaye egenderere koranda ase abanto abange. Timbwati kende nkomenta korwa ase aiga, timaeti gose Brian obwate ring'ana riago ria omweri? Ase NGS echio gwatebire ntobwate certificate, we are more than 100 and. And the fifty people ase enyagitari yaito ya Kiangoso post Kiangoso dispensary ntobwate certificate kobarerwa gotokonya nabo bagotokonya ekero tuna gosukeria abana kende kiane ndamente ndatebe ng'a mbuya bono ase ogocha iga abanchwa bategereri buna morigereretie. Na omorochi Nyasae ase aikirie omochie oyo iga, ase omoyo bw'ogwancha okuya nainwe, ekero Nyasae arabakune, nainwe nabo mogomosupport, egere naende amentete goetania iga. By the way, aa, ecommunity njamoagachere nyomba konya amete mong'ina biara. Enyomba y'Amete eyagwete agase omong'ina biara, mama omino no nare? Moyo are? Late. The late. Igo omoyo aria nokwo aramenye amatuko amange. Kwantete naende ebitina bikaba ebinge ekabidi bono ong'anye korwa oo. Ebitina nabio bono nabio bitachete ense eyi y'amaremo aye buna tomenyete iga, amaremo aye antwateiri. Bono naende ekororekana ng'a ababura kanto egochi gwanchwa ase abanto bande, batotwarire ebinto gete, yaani clutches gete, ekero omwana oam abire ng'a okinire ake. Tirachesie gochaka. Ee. Ko bado nonya nka ko morembe tori buya igo. Morembe toiyo nonya.
Omwana onde chusi neche ere arwete Friday, momura oyo kwarara, turue ebitina ebike ebike bia okoiranerania, lakini rende ase eng'encho babwate chibesa, nabo basumete omwana one bakamoikia buna bamoigetie, nabo namorusetie gosonga erimande echuma. Ebitina bia nka. Ebitina bia nka goetera amaremo, totateiri. Naende bono bagoteba ng'a ntomanyiri. Omwana amakong'u. Nyasae nkobarwanderera are naende nimanyete ng'a Nyasae nkogokonya are binto ebi. Naende onde bwensi ore isiko iga agwo oragokonye binto buna ebi nabo agogoa advice ase enchera eyemo. Naende by the way enyomba yaye buna ekero okonyerigereria ecom ecommunity kwantete ne ecommunity ya kwagachire at least naende terahera onde bwensi oragani komokonya akore enyomba kobeka nonye ne efloor. Gokora ekorwa ebinto binde budget rinene kwantebie ebudget chibesa ng'a ere iga igo gana eria okore nyomba eye. Intwe are 50 nabo ndayesuki. Muna 50 nabo ogokora. People I know you will support pirie ase enchera eyemo gose eyende. Naende pirie agagochia kong'akera esimi next time agontebia ng'a Mark naetie estory eria gwakorete abanto bankonyire. Ee na inche mbakire ng'a mbuya mono ase eng'encho mwakonyete piria, na na riria nkomanya ng'a ecommunity ya Tiagus boys ngokonyera abanto ase enchera eyemo gose eyende. I don't know ng'a nobwate omogano tora share mh, onye kobwate omogano oratotebie toche to share you can call us goetera enamba yaito ya esimo ere igoro iga agwo, onde obwate kende aratake go share na intwe at least abanto banyore awareness ase egento ekemo, onye kogosumburigwa na amang'ana ya oborimo, omwana otaraende esukuru, Amarwaire you can just call us ase enchera ya Mose ende tore enchera ki torakonyane erio e community ya Gusii ekore ki? Emese. Abagusii na abanto babwate omoyo especially abanto baria bakorigia emegano yaito mbabwate omoyo bagokonya abanto bamwabo. Bagote ng'a konya oyomino karoche erio mambia nere ake mbuya mono kare moyo. Iga tomerane ase omogano ogocha inche Mark Naiti nkorokwa Egusii Voice.